University pawng second khuachung ah September nili zanlei sang ah hriamngan voi nga a tla nain a hliammi le a thimi an um lo tiah theih a si. Asinain inn cheukhat hna cu an rawk tiah khuami hna nih an chim. Hriamngan hi khoika lei in dah an kah ti cu kan thei lo. Kan khua a hnulei Ziṭhawng lei zong ah meithal puah thawng kan theih tiah an chim. Zan suimilam pariat hnu, Ṭawngfila sang, zung rianṭuan pawl an umnak inn pawng zong ah meithal puah thawng kan thei tiah khuami hna nih an chim. September nithum zong ah khan sac ralkap nih Indaing kumsang ah Yahkhim Munṭha khuami pakhat zong a ruang um loin an thah i a tlamtling lomi minung pakhat zong a hngawng ah an kah caah sizung ah an thlawp tiah theih a si. Teningtari peng Letit khua le Mungyo ram Inpin khua pawng ah sac ralkap kah an tong.

Ṭaningtari Pakapha, Ṭaningtari Pyuhcia, Ṭaningtari Yuma mipi vengtu ralkap hna nih an kah hna i mipi vengtu ralkap lei in a thimi le hliamhma pu lo tein nu an pil kho tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in Magway ram Pakhuku peng Yitpin khua ah hmun a khuarmi sac ralkap pawl hna cu khua inn a chaklei kam ah September nili zan ah an i thuhnak in an rak chuah lio ah RDF Pukhuku nih an kah hna caah ralkap minung pakhat a thi tiah theih a si. Yinpin khua um sac ralkap pawl cu zan suimilam pakua hrawng ah an i thuhnak hmun in an rak chuah lio ah Royal Defence Force, PKU, nih an kah hna caah Yinpin khua lei ah an kir ṭhan tiah RDF nih cathanh a chuah. sac ralkap lei nih hriamngan hriamhme pawl in an kah hna nain RDF phu lei in hliamh a tuarmi an um lo tiah theih a si. Cu bantuk ṭhiamṭhiam in September nihnih zaan zongah Sikaing peng lei in Mungyaw peng lei ah a kalmi sac ralkap ralhmai a sialmi hna cu mipi vengtu ralkap phu hna nih hmaiang puah hnanak kong cu PDF ṭawngta nih cathanh a chuah. Mah ralhmai a sialmi hna hi Alapaka le Wampi khua karlak ah Ṭawngta PDF, People's Army to Fight, Dictatorship Tatkhuai, DK PDF, People Kind Defence Force minu hna i fonh in an kah hna tiah theih a si. Aung San Suu Kyi cu rianhrang he thongthlak ding in bia an khiahmi cungah EU nih a lungtlin lonak a langhter. Aung San Suu Kyi cu thimnak kong ah a dik lo timi sual puhnak he rianhrang he thong kum thum tla ding in bia an khiahpiakmi cungah EU nih September nili ah a lungtlin lonak a langhter. Sac ralkap nih phungning loin Aung San Suu Kyi cungah dantatnak an chap chin lengmang tiah EU ramdang lei i i runvennak lei rian ngeitu Josep Borrell nih a Twitter cahmai ah a langhter. Phungning loin Aung San Suu Kyi cu rianhrang he kum thum thongtla ding in an chapmi cungah EU lei dirhmun in kan lung a tling lo. Mah hi sualpuhnak phun hleikhat he thong kum kul tla ding in bia an khiah piak bantukin sual an puhmi tampi zong a tang rih. Aung San Suu Kyi tal in ramchung thongtla vialte chuah dingin EU nih sac ralkap pawl cu kan hal hna tiah a Twitter cahmai ah a tial. Myanmar ram nili chungah COVID-19 zawtnak minung zathum le sawmthum riat an hmuh hna i minung pahnih an thi. Myanmar ram ah September nikhat in September ninga tiangah COVID-19 zawtnak minung zathum le sawmthum le pariat an hmuh hna i cu chungah minung pahnih an thi tiah sac kuttang rianṭuanmi ngandamnak zung nih thawng a thanh. Zawtnak hmuh a simi hna hi September ni khat ah minung sawmkua le pali, September ni hnih ah minung sawmriat le pali, September ni thum ah minung sawmkua, September ni nga ah minung sawmsarih hmu an si hna i a thimi hna hi September nili ah an thi tiah a langhter. Zawtnak hmu a simi hna lakah hin A tam u hi ramchung ah a um i ramchung ah zawtnak a kaimi an si hna. Minung pakulh tu hi ramdang in a rak tlungmi an si hna i ramdang in an rak i phurhmi a si tiah a langhter. Covid-19 zawtnak a ngeimi an karh ko nain sac nih an tuahmi mibu umnak nih zawtnak a karhter khawh caah mipi lei zong nih ralring tein um ding tiah CDM a tuahmi pawl hna nih forhfialnak an tuah. sac nih uknak a lak hnu in Covid-19 zawtnak a ngeimi zakhat renglo hna cu April thla ah hmuh an si i hlali a rauh hnu ah mah bantuk in a karh ngaingai hi a si tiah theih a si. Myanmar embassy cu Bangladesh nih zarhhnih chung ah voi thum a auh. Myanmar Bangladesh ramri tukdohnak ruangah Bangladesh ram chung ah sac helicopter a luhnak kong ah Ambassador Aung Kyaw Mu cu Bangladesh department nih zarhpini ah khan a auh tiah theih a si. Myanmar ambassador an auh hi atu in cun a voithumnak a si tiah Bangladesh vuanci lei chimnak nawl ngeitu Anna Dulu nih a chim. A luancia zarhteni ah khan sac nih kahmi hriamnam puan pahnih an ram ah a tlaknak kongah an rak auh bal fawn. August ni kul in a rian i a voikhatnak bik Bangladesh ram i bom kuan a tlaknak kong ah an rak auhnak kong zong Mainul Kabir nih a chim ve. Myanmar ambassador Bangladesh ram ah hriamngan kuan a tlaknak ruangah le vanlei in a luhnak ruangah fakpi in kan dodal tiah Anadalu nih a chim. Atu lio ahhin Myanmar Bingladesh ramri cu AA le sac kar ah fakpi in dohnak a chuah cuahmah lio a si. Atu ahcun Bingladesh ramri ngak hna nih venhimnak ṭha tein an lak pinah khuami hna cu hliphlau te um dingin an chimh hna tiah ramdang lei vuanci in officer pakhat nih a chim tiah theih a si. American nih Taiwan caah dollar one.six two billion man raldohnak hriamnam a zawrh dingmi kongah China nih fak ngaiin ralrin a pek. President Joe Biden nih Taiwan caah dollar one.six two billion man raldohnak caah hriamnam pawl zuar dingin thawng theih a si hnuin China nih American cu fak ngaiin ralrinnak a pek. China ram le American ram pehtlaihnak Taiwan kar remdaihnak vialte a hrawk khotu raltuknak hriamnam zornak cu China nih kan duh lo, a rennak in nan cancel a hau tiah China ram tanzung biachimnak nawlngeitu Hsu Paiyu nih a chim. Mah hriamnam kan zornak hna hi Taiwan ah i runvennak hriamnam kan bawmh hna bantuk a si. Taiwan humhimnak ca zongah um lo a ngah lomi thil pakhat zong a si tiah America Muanci nih a chim ve. Asinain ramchung buainak ah nan i thlak tuk tiah China nih American cu a ti hna i Taiwan hriamnam zorhmi hi China ramchung buainak ah nan rak i thlak a si ko. China ram chawleh chawhrawlnak zong nan buaiter tiah China nih American cu a ti. China nih American cu kan ram nih kan ngeihmi kan zulhphung hi rak kan upat piak u, nan thil tuah ning paoh in lehrul nan si lai tiah ralrinnak zong a pek. A luan ciami thla chungah American ram palai Naya cu Taiwan palai Nancy Pelosi sinah a kal hnu in American le China ram karah i huatnak a zual ngai. Hriamnam zohnak kong ahhin Taiwan nih a cohlan i hna i lunglawmhnak bia zong Taiwan lei nih America sinah a chim tiah theih a si. Rohingya ralzaamnak kongah rampi caah thilrit a si cang. Bangladesh ram caah Rohingya ralzaam kong cu a biapi ngaimi thilrit pakhat a si cang caah ramkip nih bawmh sanh a herh tiah Bangladesh uanhi chaw nih a forhfial. Rohingya buaibainak kong cu Bangladesh caah a biapi tukmi harsatnak pakhat a si. Rampi pakhat a simi India ram nih cohlan khawh a si nain a tam bu cu an um lo. Bangladesh ram ahhin Rohingya 1.1 million renglo an um. Cucaah an ram i an kir khawh ṭhannak caah ramkip le pawngkam ram hna nih an i ceihmai tiah ANI thawngzamhnak he ton biaruahnak ah Vuan Ci Cheuh nih a chim. Thawngnihlei sarih kum ah Rakhine ramkulh chung buainak ruangah sac nih hmun thianhnak an tuah lioah a nuai in Rohingya cu an zaam hna. UN le ramkip nih miphun zihlonak hmuitinh in an tuahmi a si tiah an chim nain Myanmar lei nih an rak el i phungning in tuahmi hmunthiatnak pakhat a si tiah an rak chim. Mah kong ahcun ICJ ramkip biaceihzung ah Myanmar cu miphun zihlonak in sual an phawt. Rohingya buaibainak kong cu thilrit a si tiah Bangladesh uanci cheuh nih a chim caan caankhat ah Rampi chawhrawlnak cu Sri Lanka ram bantuk in harsat ṭumchuknak ton a si lai lo kong zong a chim chih. Bangladesh ram chawhrawlnak cu American dollar billion zali le hleiruk man a um i vawlei pumpi ah chawhrawlnak lei i a ṭhancho a rangmi ram chung pakhat a si ve. Covid zawtnak le Russia, Ukraine buainak ruangah a hnursuanmi cu a um ko nain fak tuk tiangin harsatnak ton ding dirhmun tiang cu a um lo, tiah Bangladesh vuanci nih a chim. Tilian ruangah harnak a tongmi Pakistan ram ah pawfah zawtnak a tuarmi minung singkhat leng an si hna. Pakistan ram tilian ruangah Sinhpeng hna ah pawfah zawtnak le raifanh zawtnak a karh, tiah ngandamnak lei vuanci Azra Pacho nih a chim. Min an lak ning ahcun peng chungah pafa zawtnak a tuarmi hna hi tingza le kul le li an si i raifanh zawt a tuarmi hi thong sawm li le thong li an si hna. Takvun lei zawtnak a tuarmi hna hi singkhat leng an si. Rulcuk a tongmi hna hi minung za le pakhat le uico seh a tongmi hna hi minung zanga an si cang tiah theih a si. Nau a pawi liomi hna hi minung sing zaruk le sawm nga leng an si hna i a ra laimi thla ah nau a ngei dingmi hna zong an tam ngai tiah UNPF nih a chim. Mah chungin nau a ngei ding a tam u hna cu sii-inn a phan kho lo ding an tam tiah a chim. Tilian ruang i harsatnak a tongmi naupawi liomi minung thong sawm li le thong sarih hrawng cu chikkhat dornak camp ah an um hna tiah Pakistan nawlngeitu nih an chim. Pakistan ram ah a thlathlai in ruah a sur caah ti a lian i inn le lam an rawk. Inn a rawkmi hi vuanpuanh faimi lian a si, hlei zahnih le sawm li thum le

Ruah pehzulh in a sur caah Nawngun peng, Kasan tiva le Yenan tiva ti an lian i tiva tlang phuan ah a ummi khuahra hrawng cu ti nih a phum hna. Nawngun le Kutaung lamcung sang cheukhat hna zong ti nih a phum hna tiah khuami hna nih cun an chim. Sac hriamngan Bangladesh ram ah a tla. Myanmar, Bangladesh ramri ah sac ralkap nih AA cu vanlei in an kah hna i September nithum ah an helicopter cu Bangladesh ram chungah a luh pinah hriamngan kuan hna zong a tla tiah Bangladesh ram thawkthanhnak ah an langhter. August ni sawmthum ah Myanmar, Bangladesh ramri mengtung sawmli ah a ummi sac ralkap sakhan cu AA mi an lak hnu ah tu bantuk in vanlei in sac nih an kah hna. Mengtung sawmthum le pasarih in sawmli kar hmunhma hna le Weila tlangkhuan ah kaphnih kar i phih khamnak an tuah tiah khuami nih an chim. Hriamngan kah bawmtu hna pinah vanlawng in an kah hna hi zarhkhat hrawng a si cang i September nithum an i kahning hi a fak khun tiah an chim. Myanmar sac ralkap nih raltuknak vanlawng pahnih le helicopter pahnih in ramri mengtung sawmli le sawmli le pakhat karah venhimnak caah an zuang i voi hranak tlawm lo an kah. Mah an kahmi chung cun voihnih hrawng cu Bangladesh ram chungah a tla tiah Bangladesh thawngthanhnak nih a langhter. Cucaah Bangladesh lei in ramri hmunkip ah venhimnak an rengh. Kan hnu August thla dih zarh ah Bangladesh cozah nih an ram chungah sac ralkap hriamngan kuan a tlami ruangah Myanmar lei cu fakpi in a doh kal. NCBN thazaang a pe i nifatin in a zohtu nan zate cungah kan i lawm.